ag'oku n'oku ahari igana katonyezibwe Radio West gamba mpurire. Tureebire ahandi twaza aha bikwate na regional integration tureebire ebibuzo nibyeyongyera kwija obwe conflict nazo zikweyongyera kutemba ahaiguru ahabw'okuba waaba noreeba nka enshonga za south Sudan tureebire president Museveni aritamu enkaito naruga aha naaza omuri south Sudan Okubaasa kuhweraho kureeta obusingye ahabw'okuba ahi turikugambira ebi, eki nikikomooka aha kugira ngu batwire obwire buraingwa batakwikirizana. Since twenty eleven, South Sudan etwire ahagati aho batwire nibasika omuguha ahagati ya Purezidenti Salva Kiir Mayadit hamwe n'omuhwezi we Dokita Riek Machar. Obwahwire, Dokita Riek Machar the Vice President kandi omu kibiina eki barikweta SPLM-IO, SPLM-IO. Tureebe nibamukomera omu nju ye. N'ahabw'ekyo Sudan eyetaaga obusingye. Kwihaho omuri eki, nakyo nituza kukireetera twakonekitinga n'ebindi aby'aha rubaju. Egyo ni Sudan. Ku tukuruga ahari Sudan, egyo ni South Sudan, let us go to Sudan, the other Sudan of Khartoum. The two generals have always disagreed Kandi obwa hati most of the suffering ninga shi ebizibu bingi eby'omu ihanga enaku n'ebindi n'okucuramirwa nibikomooka ahagati y'obutaikiriza n'oburi ahagati y'abantu babiri abarikwebembera ihanga omu bibiina bibiri ebitakushushana hariyo General Abdel Fattah el Burhan ogu n'ow'ekibiina eki bakweta Sudan nakurira amahe agi bakweta Sudan Army Forces then hariho General ondijo obakweta Hamdan Dagalo Hemeti ogu n'owa Rapid Support Forces nabo abo tibarikwikirizana So ogaruke oshanga ngu hariyo obuzibu bwingi munonga obukukomoka aha butaikirizana. Okiba okiri aho oranzyaho Congo. Congo eine obutaikirizana obuta obutwireho. Congo tiyo yakubaire neeshusha eti ahabw'okuba okucondooza nikworeka already ngu Congo ku yaakuheza kukozesa gye eby'obugaiga ebi eine it can generate wealth than even United States. Ekyo eki it so much defeats logic. Kugira ngu nitureeba Congo eri omu Africa. Africa eine amahanga makumi ataano n'ana. Amahanga ataano n'ana twine two point something trillion as our GDP. You can imagine. Then twine United States as the most richest country on earth eine twenty one point something as trillions as its trillion dollars nka GDP ninga shi obugiga bwabo bw'eihanga. Eki nikiba nikimanyisa ngu waakwata United States, nooyetaaga kugiita nooteeza Africa emirundi mingi munonga munonga munonga kuza kutunga obugiga obu obu America eine. Kwonka okucondooza kukworeka ngu Congo with its natural resources, obugiga bwayo obu eine omu itaka n'ebindi n'ebibira naki n'obuhango bwayo, ngu eine capacity y'okugira obugiga yo yonka oburikukira obwa United States. Hati ekyo kikureetera waayebuuza oti, Ii, what is this? Noomanyisa eihanga rimwe omu Africa niribaasa kukira America, kandi America erikukira Africa emirundi mingi. Kwonka at the same time titwine nitureeba conflict, tituura nitureeba bi manya amahe ga United Nations bitoorize hi, nangwa at one time nigakureetera waayebuuza gayambayo ki? Basorovingire yo kizibu ki? Baaremwa kiiha? Now eki nikitureetera twateekateeka aha ki turikweta regional integration. Recently of course ebya Congo turebire Congo ne blaminga Rwanda, Rwanda nebyakana bitorize bityo. Now recently turebire ihanga rya Burundi the closest neighbor to Rwanda nabo nibagira ngu Rwanda eshaha yoona nebasa kubatahirira ngu haza bo tibari ready kuguma nibagira ebisamisho ngu ahakuba bo naturally nibamara kwerwanira. Hati okiza kureba ekiturikweta the East African community Oreeba harimu amahanga nigaryana kusha. Hati ekyo kikugaruza enyimaho oyebuuze oti what is the purpose of this integration? Integration neyamba ki? Nekora ryari? Kandi nekora ki? Of course President Museveni kuza omu South Sudan nikirungi kwonka nabwe hariho abandi abatsigaire nibagira ngu nabwe still nitwetaaga kuhindura enkora yaitu ei turikukoramu ahabw'okuba everywhere Whenever there is a conflict, buri kuba hariho obutaikirizana, it calls for dialogue, nikimanyisa ebintu bingi munonga ebishemereire kuba nibibaho, empanuura n'ebindi. Kwonka kandi tihakuza kubaho mpanuura then you come with your preconceived mind, with your biased mind, Nitureeba emirundi emiingi eki tugiriire konfurikiisi zikutuura obwire buraingwa. Yes, nitubaasa kuronda enshonga nyingi munonga, noija nangwa n'okushangamu foreign you know intervention n'ebindi. Kwonka niitwe twenka abari aha nitweshanga twine sides. Nooyenda kuramura kwonka already oine side, nooreebeka nk'ori biased. Ningira egyo n'emwe aha nshonga ahabw'enki America na hati egi eshaaha globally neereebwa nk'etari eihanga rirungi. Eririkubaasa kuramura amahanga wherever there is conflict ahabw'okuba Amerika emirundi emiingi it goes with its decision y'okwenda kukora eki kureka eki, kwihaho eki kugira oku. Mbwenu oshanga abamwe nibagireeba nk'ensi etarikubaasa kuramura. Kwonka eki twakubaire nituteekateeka n'okugira ngu nitwetaaga kureeba amahanga nigatandika kureeba ngu conflict n'ekintu kikuru munonga ahu erikureebeka hoona. Conflict neeyetaaga ahabw'okuba entaro ezeezi Waashoma eki barikweta Peace and Conflict Studies, noija kushanga ngu oburyane nainga shi emparana, okurwana, in conflict, conflict has stages. Nituba nitureeba nihabaho obumanyiso, hariho ebi barikweta early warning system, signs. Early warning signs

Ebi byona ebirikubaho nitwebuuza, amahanga aga ka gari omu kibiina ky'omukago, kibaga nikireeba hi? Ihanga kuza kuhika aha kukyera rikataahirira erindi, hoona na hati akareebekye bumanyiso obushemereire kubareetera barwa. N'ahabw'oku ekihango eki twakwenze ngu integration ezi zikore, n'eri SADC, n'eri ECAS, n'eri ECOWAS, n'eri East African Community, n'eri IGAD n'ezindi, zishemereire kuba nizigyezaho munonga ku preventinga ahabw'okuba as long as we still have conflict in the region, Nitwiza kutambura sipiidi y'akashoobo omu bikwate n'entunguuka. Waaba nooyenda kuhakana ekyo, you simply need to know how much how much money has been lost in Congo, hacwekyereire sente ki omuri Congo omu kurwana, hacwekyereire sente ki omuri South Sudan bwanyima y'obutaikirizana kuruga batunga independence enkumi ibiri ikumi na gumwe, hacwekyereire sente ki omuri Sudan egi eya Khartoum na n'ahandi. So kimwe omu bintu ebi ndikuhabura kontinenti nka Africa kurabira omu kibiina African Union ekindi kuhabura regional bodies, ECAS, Ecowas, East African Community, SADC, IGAD n'ezindi n'okugira ngu tushemereire kufayo munonga aha kureba obutaikirizangana burahi Bwahikahi tukagyezaho kukingira munonga emihondano eyaakubaasa kuburugamu, kukira okugira ngu tugume tubanze tuhuname, tumire enkwanzi n'ebigasha, orutaro rubaruke. Because now the moment conflict has broken out, orutaro rwaba rwaherize kubarukaho, nikiija kutugumira munonga ahabw'okuba ebirikubaho omu rutaro nimubimanya, ebintu nibisiisikara, abantu nibafa, That even if you come later mukaza omu dialogue mukaihamu ebi mukahendera mukagira ki nihaba haine ebyo ebyacwekyereire ebi otakabaasa kugaruraho. Program nitugyetaga oku n'oku. Turi aha Radio Western Vincent Mujurizi kuruga shaaha munaana okuhitsya shaaha munaana n'ekicweka buri izooba orw'okubanza okuhitsya orwakataano turiyo nitugyenda nitukutsyaho amakuru gatari gamwe na gamwe. Ka tuhumureho kakye.